Hai hai selamat datai ngagai channel YouTube Dara anang ne ingat comment like and subscribe. Hai begulai enggau aku Dara Imun baka kesah hari tu aku bisi ngemai enggau kitai siti cerita ke ditusui petunggal aku empu nyadi cerita tu kala nyadi ba rumah panjai sida iya. Nyadi cerita tu mega diberi iya nama kayu ditanam genselan ke nyawa. Nyadi. Nama-nama ba cherita tu semina nama kelulu aja. Okey kitai neruska cherita kitai. Urung iya ba taun dua ribu dua puluh kena ke bulan sebelas ba siti rumah panyai bisi siko apai tuai ke benama Jelian. Nyadi Jelian tu sakit raya enda dapat angkat iya semina ulih bejako aja. Makin hari nyau majak kurang ga pengerai Jelian. Makai pengenggai meh tudah. Nadai siku sida sebilik ulih teberi ke jelian tu makai au. Oh, anang ke meri makai di randau iya enda meh. Semina menantu iya benama Stebian aja ulih ngerandau lalu ulih meri iya makai. Nyadi maya Stebian ke meri jelian tu makai, dia deh jelian bisi bejaku. Nyadi pia ku Jelian tu. Dum, Enti nuan gawa bejimat-jimat nuan dum, pia ku Jelian. Nyadi Stebian pen ngau ka aja ga nama teken sebut Jelian nya nyadi. Nyadi Stebian tu Gawa kediri empu. Iya gawa ngaga pengerajin jari ari kayu. Stibin ngaga mayuh macham pengerajin jari ami ke chunto baka mija tebelian, bangku sereta ngaga rumah lalu pia mega ngaga perabot-perabot ke ari kayu. Nyadi semua asil nya udah tembu iya deka nyual. Nyual pengerajin jari ke digaga iya nya nyadi bisi sekali ujan kudi bebiau balai enda mukai-mukai tinggal pungguk tekalung ke enda jauh ari siti kayu ke besai. Nyadi kayu ke besai nya suba ditanam sida jelian serumah dikena ngenanka tanah awakka enda tusur. tauka ngenanka pemendai ngaika pemendai nya tusur deh. Jadi kayu ke besai nya enda jauh ari langkau Stebian ke begaga ke kereja iya meh. Jadi kayu ke besai nya sereta punggu ke punggu tekalung ningang kayu nya alu ditebang Stebian kenu kuanai ati ngaika ningang bala nembiak ke bemain sebelah pendai. Maya iya ke nebang kayu nya. Dia iya bisi meda siti bungai ke chukup iya manah dipeda iya. Iya lalu ngemai bungai nya pulai lalu tanam iya ba laman sida serumah. La uhh tanam iya ba tengah laman deh. Nyadi tak bisi takeh dua hari Steven ke udah nebang kayu nya. Pagi siti, tumu tumu Steven Dani lalu ngelawa kedai achai nyadi ya kedai achai tu tadi enda jauh ari rumah panjai sida Steven dia. Au kedai makai nyadi iya pun lalu nama deh ngintu diri mih aba tenyanya dia ngelaban kulu mih aaa pulai ari ngintu diri ba kedai achai dia iya. Lalu mulai kediri iya penduduk bebara rumah deka masuk ke kasut. Maya iya ngasuk ke kasut nya tadi, iya pun bisi ngangau ke bini iya. Wai, deh tembu nuan wai. Pia ko STB iya ngangau ke bini dia, bini iya pelalu nyaut. Au, agi beradu aku tu wai. Aku bini iya. Nyadi iya pen nama deh pasuk ke kasut. Nyadi benung bini iya nurun tangga ke penudi. Dia iya tepeda ke laki Steven tetungkam. Iya pa lu berumban mansang ke laki iya. Maya iya kemansang iya pen ngangau ke sida serumah iya minta sah. Dia nama deh sida serumah pen chapuh begau ke seduai laki bini. Jadi Jelian tu pen dianjung orang ke sepital anjung orang ke uhh ngagai sepital ke semak alai rumah panjai nya. Maya datai di sepital lu tu pen lalu ngechik dia deh Steven. Sigi udah nadai kedap agi, Layo meh tudah Steven enda bepadahka seput diri. Nyadi. Engkai niang Steven tu alu dibai sida sebilik pulai tang enda disengai ba menua bini iya, bangkai niang Steven tu disengai ba menua iya empu. Maya bangkai niang Stephen ke disenggai, dia deh sida Jelian serumah tu bisi enggau ngulu penusah ke ninggang sida Stephen sebilik. Nyadi panak ke kitai cherita, dia deh sida Jelian serumah pun mulai kediri empu ngagai rumah panjai. Baru deka niki tangga, dia sida ninga orang ke tinggal ba rumah panjai nya beterauh nyabak. dia sida pun lalu beruman-ruman niki ke rumah. Datai de bilik, dia sida iya meda Jelian udah nadai. Lesi bebadi metudah Jelian nitih ke menantu asi betuna udi pulai ke pulai meh Jelian ke Batang Mandai nitih ke bekau angkat bisi indai tuai siku ke benama Luncha Bisi ke nya, pia pun lalu nusi mimpi iya ngagai sida serumah. Ba dalam mimpi ibu luncha betemu enggau siku lelaki ke chukup iya peninggi, ganggam sereta bebulu. Nadai kala iya meda lelaki nya ba menua sida. Lelaki nya lalu bejaku enggau ibu luncha iya madah rumah panjai sida udah ditebang niang Steven, pia mega sida serumah bisi nadai. Apai tuai nya pen madah deka bebalaska pemati sida serumah. Pia ko ibu luncha nusi ke sida serumah. Nyadi, rumah panjai ko lelaki dalam mimpi ibu luncha nya kayu ke besai di tebing ai. Tang sida serumah enda arap ke ibu luncha laban kenu ko sida kayu ke besai di tebing ai nya ditanam sida iya serumah empu. Nyadi lengka ke kitai sida ke bedalih ke kayu nya, kitai pulai ngagai orang ke nyengai niang Jilian. Bisi siku uchu Jilian ke benama Miu madah diri ka tama ke bilik ka mandi. Nyadi tama meh tudah Miu ke bilik. Empai lama tudah Miu ke tama. Sekali, ninga orang dalam bilik ada nchapuh, nyabeak baru. Orang pe nyenguk. Dia sida meda Mio tetungkam lalu luput ba mua pintu bilik jamban. Malam nya, bini Niang. Aa, nyenggaik je Niang Jelian. Nyadi. Tumu pagi siti urung iya pukul lima pagi, bangkai Niang Jelian pen alu dianjung orang laban enggai ke ninga burung kena manah. Nyadi nadai ke mayuh leman laban enda baka kelia enti kelia pama sebut ke bisi orang raban sigi pedih iya mayuh pengawa nyadi diatu enda baka diatu. Diatu beli aja tanah luat lubang sigi udah sedia. Tinggal nyemin aja tang orang berumah panjai jelian enggai enda tumu laban takut ngaika salah burung. Nyadi dilengka kitai orang ke nganjung niang jelian tu kitai pulai baru ngagai Miu. Nyadi lemai nya mega bangkai uchu jelian ke benama Miu pun datai chukup iya peninu meh sida serumah maya nya. Iya betampung ulit sida serumah. Maya sida deka nikika bangkai niang Miu. Lemai nya, enda mu mukai, bisi menawa terebai meraka bangkai tudah miu alu meling rumah panjai sida iya. Malam nya, bangkai Niang miu nadai orang ngibun. Semina sida sebilik iya aja laban sida serumah sama bela beribun ke bilik pangan diri. Nyadi. Nyadi sida ke ngibun bangkai Niang miu tu. enggau ati takut laban malam nya mega macham-macham utai ke didinga sida serumah baka bunyi orang ke bejalai ba tengah laman bisi bunyi orang ke bejaku utai sida enda berani nyenguk laban ke takut tambah mega enda kala ninga utai ke nyelai nya laban nya meh keterubah sida serumah. Panjai sida Jelian ngasaika utai chukup nyelai. Nyadi, bangkai niang Mio kenu ko cherita disenggai semalam aja laban sida takut utai ke nyelai majak nyadi. Nyadi, dipandakka kita cherita. Udah sida serumah ke ngetah sulit sida tiga ke nadai nya, dia sida serumah pen lalu baum begiga ke orang tau ngadu ke pengawa sida iya nya. Umbas meh pengelama sida ngadu ke pengawa ngampun ngagai kayu besai nya, rumah panjai sida niang Jelian pen pulai asa nadai ngawa baru tang kayu ke ditebang niang Steven nya suba idup baru. Kala kita ninga kayu ke udah tebang idup baru nya nyadi kayu nya bisi terasak mit-mit lalu bediji bebatang iya. Baka rumah panjai orang. Dia meh orang ke ngadu pengawa sida serumah nya madah. Nyadi agi ingat kita ke bungai ke ditanam niang Steven nya suba. Nyadi orang nya madah bungai ke tanam nya mesti dichabut lalu dibuai ke ai baru utai nya badu ngachau sida serumah nyentuk ke ila-ila. Seagi agi bungai nya agi dia sagi agi. Nya meh utai nya ngachau sida iya taja pun udah diadu udah ngampun tapi kitai ga nemu enti baka kitai serumah enda semesti iya semua orang ka ninga jaku tuai neh ke nya meh sida iya aa terima kasih nyadi cerita kitai ke sari ke serak tu pun abis bye bye.